Мәдәният паркына сәяхәткә рәхим итегез. Барыбер балалар бик күп тартыла моның буенча рәсем сәнгатенә, шуңа күрә. Ә нишләп менә монда бер татар җөмләсе дә юк? Кайда ул?
Бусы безнең 9 майга әзерләнгән дигән нәрсә. Бөек Ватан сугышына, Бөек Ватан сугышына багышланган. Алар безнең Актанышның табигате, күпчелек алар шуңа карап иҗат итәләр.
Бу безнең китаплар саны, бу безнең бөтен авыллар белән кертеп. 2300 китапханәгә йөрүче бар дип укыдым. Бу район үзәгендә китапханә турында. Район үзәге турында китапханә турында сүз бара. Кешеләр саны 24500 ул безнең бөтен авылларны кертеп. Ә менә безнең үзәк китапханәгә. Сез үзегез ышанасызмы?
аша бар ул бездә. Сезнең районыгызда 30 мең халык яши, сезнең бөтен әлтәп йөрми торган бала да укучылар. Шуңа күрә инде без аны эшчәнлекне алып бару максатына безнең инде һәр период биш кенә бик активлаштырдык. Сез миңа күрсәтегез китапханәдә үтә торган чаралар. Менә безнең һәр вакытта да язучылар белән очрашулар, ай саен язучылар белән очрашулар безнең булып та, монда мәктәп балаларына, детсад балалар бакчасыннан балалар да килә безнең. Аннан соң паркларда безнең менә залларыбызда укучылар белән сугыш чорына да, патриотик тәрбия буенча да, сәламәтлек буенча да паркта менә шулай ук патриотик темаларга
Әле яңа гына менә безнең йөгерек китап дигән акция булды. Бөтен Рәсәйнеке. Шунда без актив катнаштык. Шундый бик зур мероприятие булды безнең. Һәм Тукай инде безнең Тукайның һәр елны балалар бакчасы янында Тукай абыйның инде безнең һәр елны зур итеп шигырь бәйрәме үткәрәбез. Бөтен мәктәпләр белән, балалар белән Олы мероприятиеләр менә шунда инде безнең. Бөтенесен дә куеп бетереп булмый. Куябыз инде барысын да. Өч китапханәнең еллык отчетын китерегез. Алла бирсә, обязательно китерә. Бар ул безнең отчетта әзер, бар ул безнең бар бар. Күпме кеше тартылган бу чарага? Нинди тема? Бер 70 балага тапшырдык бүләкләр белән. проза, поэзия буенча конкурслар үтте. Менә Гамил Абзал укуларында беренче шигырь язган Лилия Гыйбадуллина бүген иң әйдәп баручы Татарстанда гына түгел, Россиядә урын ала торган безнең бүгенгесе көндә шагыйрәбез бар. Ленар Шаяк турында беләсез. Инде мөхит тудырылган җирдә хәбәр. Менә без бүген үзара сугышып яталар.
Без бүген балаларны тыңладык. Бер икесен сезгә тыңларга да мөмкин. Гамил Абзал социализм чорында Цензураны бик каты тикшергән вакытта шушындый усал шигырьләре белән Тукай бүләк алды, халык шагыйре алды. Ул, үзегез беләсез, бер генә дә концерт без яшь чагында Гамил Афзалсыз үтмәде. Бүген аны алыштырдык, уже ике-өч бала монда күренә. Ул эшләүдән килә торган әйбер. Эшләүдән килә торган. Рәхмәт актанышларга. Менә моннан да күренә ул. Айга бер тапкыр кайтып, монда һәрвакытта да мәктәпләрдә дә очрашалар. Китапханә алар белән очрашулар үткәрә. Шушында, әйме, Актаныш балалары ипподром атлары кебек. Мин кайбер чагында шушы комиссиянең рәисе миңа кыен да булып китә, үзенең ягын тартадыр инде диеп. Чынлап та, әйме, андагы балалар икенче төрле. Икенче. Рахманович әле сөйләде.
Язучылар берлегенең язучылар белән активлыгы белән үтә торган чаралар. Китапханәләрнең активлыгы турында сөйләмәде бит әле. Юк, алар чакыра безне. Алар эшләтә безне. Марат, китапханаларның еллык календарь эш планы, аны зурысы бар, бәләкәе бар, шуңа күрә аны кулларына тоттыра карарлар. Чишмә авылы китапханәсенең эш еллык эшләгән хисап отчеты бармы? Бар, һәрбер китапхананың отчеты бар, аларны без главаларга салынабыз. Кайткач үзенекенә тоткасын да, менә менә шуны эшләгез дип әйтеп. Әйе, һәм инде менә үсеп килүче яшь буыннар. Боларның Тукай бүләге лауреатларына куйган һәйкәлен күргәннән соң син кайткач үзеңнекен сүтәсең. Бездә 16 елда китапханә хәтер урыны китапханә дигән мәдәният министрлыгының грантын оттык. Почмак булдырдык инде. Һәм 2019 нчы елда шулай ук Лукойл компаниясенең грантын оттык инде, аның акчасына без кече музей булдырдык инде. Язып, менә шулай фотолар белән куеп, җыеп барабыз. Ул нинди елга багышланган, барсы да бар. Быел инде шул пандемия чорына кердек бит инде, Марат абый. Күбрәк онлайн мәдәни чаралар үткәрергә тырышабыз инде. Мәсәлән, егетләр, район башлыклары, игътибар итегез әле. Монда рәсемендә э, мәдәният йортында үткәрелгән чара түгел, кемнеңдер өендә төшкән рәсем.
Бәянсы бүләк итү. Ну, бөтен чарада мәдәният Еникины йортында үтми укыйбыз.
инде. Әхмәт э, Амирхан Еникины сезгә нинди катнашы бар? Әмирхан Еникинең акциясенә катнаштык без. Тормыш ямке- яме әнкәй, хатын-кыз бу 8 мартка кагылгандыр инде. Әйе.
Әй нигезем туган нигез дигән э, Тыңламас авылында үткәрдек. Менә төп нигездә яшәүче гаиләләрне җыеп, бу инде милли э, монда акалфак э, сезнең чыннарда сезнең катнашты. зур әзерлек белән э, айга бер тирәсе чара үтеп барамы? Үтеп бара.
Авылыгызда күпме халык яши сезнең? Авылыбызда 587 халык яши. Ике авылга булмады тәби. Кайда үтә һәр ел кичәләр инде. Без бигрәк тә грантлар белән үтәбез, тотабыз, грант тотуларда катнашабыз. Менә минем монда мәсәлә 11 елдан башланган. Монда ма?
Монда мәсәлә чаралар. Менә шул мәсәлә чараларда нәрсәләр синдә маратлашып, кызыксынасың? Мин менә безнең Митнеш Шурахай авылы, Мөслим районы, Бакалы белән чиктәш.

Дәүләт премиясе 1958 елдан әдәбият, сәнгать өлкәсендә югары дәрәҗәдә иҗат күрләре яулаган шәхесләргә бирелә. Биек Тукаебыз исемен йөрткән әлеге дәүләт бүләгенә шесе булган.

һәм татар шигъриятенә алып килгән өр-яңа биш юллык шигъри форма жанр, Адәм баласы шигърисе. Бабайлардан мирас, Идел йортлы. Җитмеш толның соңгысы мин, Тәрәзәмне җил какты. Җитмеш толның соңгысы мин.
Бу парадны без 2010 нчы елда ачкан идек. Менә бу мәдәният паркы, бездә өч парк, берсе Җиңү паркы, берсе Ленин паркы, менә берсе мәдәният паркы. Менә без аның тирәсенә сәнгать, мәдәният өлкәсендә нинди атказанган кешеләребез бар, Рәсәй күләмендә, Татарстан күләмендә журналистлар, язучылар, шагыйрьләр, аларның һәрберсен без теркәп, тулыландырып барабыз. Менә соңгы мин кайткач әле берсе атказанган Рәсәйнең мәдәният хезмәткәре алган кешеләр, менә тоже без аларны өстәп барабыз. Ягъни без аны тулыландырып барабыз. Әлбәттә, иң зурысы инде аның әдәбият, сәнгать өлкәсендә менә Тукай премиясе лауреатлары, без моны инде Районыбызның 90 еллыгы, Актанышның 310 еллыгы бәйрәмен тантана итү көннәрендә ачтык. Әлбәттә, без алар белән чиксез горурланабыз. Һәм бик зур безнең байлыгыбыз, Мөхәммәт Мирза кайтты бит инде Актанышка кире. Ул үзенең театрын оештырды. Актаныш, менә әйтәбез бит инде без, татарча сөйләшү өчен генә түгел, без бирергә тиеш татар дөньясына шагыйрьләр, әдипләр, тарихчылар, философлар. Менә ул ана шундыйларны барлап алып, алар белән театр оештырып, менә шу балаларны ул әкренләп әкренләп алга таба үстерә. Шуңа күрә өметләнәбез. Алла бирса, бик талантлы шәхес ул Илфат Мөхәммәт Мирза улы. Шуңа күрә безнең әле балаларыбыз киләчәктә дә әнә шул Линар Шәех кебек, Лилия Гыйбәдуллина кебек, Гөлнара Җәлилова кебек безнең әле язучылар, шагыйрьләр Актаныштан чыгар дип. Өметләнеп калабыз. Рәхмәт сезгә бикләр. Лауреатлары булмаса да, берәү бар икән, бернең дә кадерен белеп, икәү бар икән инде, аларга махсус урын табып, мәдәният йортындамы, биредәге кебек менә мондый ук паркта ук булмаса да, әгәр дә инде өчәр, дүртәр бар икән, менә шундый бер матур үзегезнең шәхесләрегезне халкыгызга күрсәтегез әле, үрнәк итеп алып. Менә беренче шушы күренешне Арчада

Драматург Гыйзаев Мурат, Камил Анжал, Әлфия апа, Әлфия апа урынына инде без хәзер икенче олы шәхесебезне куячакбыз, дип уйлыйбыз инде. Минтимер Шәрипович һәм Әлфия апаны биргән һәм башкаларны биргән җирлек дип без үзен әйтәбез. Монда инде безнең һәрбер безнең Ак кирмән дигән проектның эше бу. Без моны районның 90 еллыгына, районның 310 еллыгына әзерләдек. Аның авылдашлары алынып, Күрсәтеп һәм рын бөтен район халкына үзләренең тарихы белән таныштырдылар. Шуңа күрә безнең ра, безнең районда 26 авыл җирлеге бар, 87 авыл бар. Шушы чараларда без һәрбер авылыбыз турында менә шундый зур материаллар тупладык.
Һәрбер авылның картасында истәлекле урыннарны билгеләдек. Һәм инде әлбәттә ки аның иске татар телендә язып, тарихи урыннарын, тарихи ничәнче елда башланган без һәрбер авылны эшләдек. Бармак салам балыкчы.
Һәм безнең инде шулай кирәмәт таулар, менә бу Чыңгыз хан үткән вакытта аның солдатлары
Икенче бабамның килеп чыкканнан шул кәгазьләр ничәнче елда булды. Һәм минем максатым авылымның булган бөтен тарихын бер китап итеп бастыру. Белән дан әби бабалары күренекле хәлфә Габдрахман Котлин нәселеннән булган шәкертләре булган күҗәкәлләрдән кайнар иманлы, илһамлы сәлам юллыйбыз һәм

Чишмәләрдә борынгы тәмнәр.
Акыллан уйнап йөрдем сәхнә түрләрендә. Фәрештәләр алып менде иҗат үрләренә. Гади авыл малаеннан трагик артист булдым. Тамашачым күңеленә бер нур булып иңдем.
Мухтар Мутинның быел 130 еллыгы булачак.

Балыгыз сез бүген кабул итеп, әтәсләрнең шушы чәкчәген җирлегебезгә, илебезгә. Берәү, икәү, өчәү, алтау. Алтысы да минем үземнеке. Карагыз әле, җиденчесе бит Зарифуллан бит. Карагыз әле, берсе бөтенесенең дә кулларында чәчәкләр. Эй, Айзара хатыны, сезгәдер инде ул чәчәкләр. Эй, Айдарның борынында сөртмәгәннәр. Кит аннан. Хөрмәтле кунаклар, безнең төн шарлау аланына рәхим итегез. Хуш киләсез! Безнең Иске Кырмаш авылы үзенең бай тарихы белән генә түгел, күренекле кешеләре, чишмәләре һәм халык театры белән дә данлыклы. Галиябану, Аккалфак, Шәмсе Камәрләр бүген дә безнең сәхнәбездә. Инде артистларыбыздан бер табышмак, хөрмәтле кунаклар, тыңлагыз әле. Күп белә, күпне күрә, телне бик әйбәт белә, Актанышка еш килә.

Мин истим әле. Тагын бер президент тәрбиялим дисәләр, ана буларда опер балет. Алла бирсен.
Үзгәрсен. Ничек инде кунаклар килгәндә шулай итеп йөри ул? Юк, алай итергә ярамый. Күпме кунак килгән вакытта тавыш чыгарырга ярамый. Бар төзәт.
Кызлар нишләтим? Тындырып булмый.
Алмарлар көтүдә тагын бар. Сарыгымның аягы сындырган. Кайт! Нәрсәгә? Гран при Гран при?
Ник алмаштың шулай димәйсең сә? Минем сарыгымның аяғын сындырырга теге көтүче. Булды.
Яуын кичергән, әби патша юлы үткән, тарихи мәдәни объектлары халыкка хезмәт итлегендә күрүебезгә чиксез шатбыз. Хөрмәтле кунаклар,